Anɔpa yi yɛda wo ase. Awurade a w'adɔ yɛ ɛne wo mmɔborohunu to ntwa na ɛyɛ foforɔ daa anɔpa na w'adi yɛn nokware na w'ama yɛn nsa ka wo mmɔborohunu anɔpa yi. Ayɛyie ɛne naase ɛnka yɛn agya a wɔ soro din ɛwɔ nkunim a wonam Kristo Yesu so ama yɛn nsa ka no anɔpa yi. Ɔsoro Ne asaseɛfoɔ, wo din ho nte anɔpa yi, yɛn Nyankopɔn. Bue nteaseɛ pono ma wo mma, na ma gyidie honhom nsiane wɔ yɛn so, na w'asɛm mmɛgye yɛn nkwa. Wo nokorɛdie nti, amen. Ɛnɛ, Awurade adom a ɔde adom yɛn no mu na megyina ɛrekyerɛ o. Sintɔ bi a ɛwɔ akristofoɔ wɔn afɔrebɔ mu, the mystics about our offerings we make. Hunu sɛ kyerɛ ne se. Onyankopɔn nkwati n'asɛm nyɛ biribi a ɔreyɛ, na n'asɛm so na onipa nam bɛtena ase. Nti adeɛ biara a ɛbɛsi na onipa wobɛtumi adi mu nkonim no, na ɛnam Awurade Nyankopɔn asɛm so. Na nnansa yi yɛ a na menya telephone calls bi, na matene na mehu daabi. Ɛsɛ yɛma Kristofoɔ te Awurade asɛm ase sɛnea ɛte fa. Obi tumi frɛ me na ɔse, Agya Abraham, nkyerɛkyerɛ wo tie tie paa yɛ a wose wo a wowɔ anisoadehunu bi a bɔ ho afɔdeɛ. Na ɛbɛba mu nso da yɛpɛ kyerɛ sɛ, nso ade no yɛbɔ ara nso yɛnhunu so. Nam sɛ saa mu, afɔdeɛ no wokɔbɔ wɔ henefoɔ nso m'asɔre nso ayɛ adeɛ. Ayɛ adeɛ sɛ wokɔbɔ no wokɔbɔ no w'asɔre no a mmamu a me na ɛbusa me. Kɔbi frɛ wo sɔfoɔ no busa no ɛ. Baabi abɔ afɔdeɛ nkɔeɛ no sɛ anyɛ yie a na wakɔbisa sɔfoɔ sɛ sɔfoɔ Mabɛbɔ afɔdeɛ bi ama wo na nti mebɛgye me sika. Nyame a wobɛfrɛ no bɛdaa me ka yi, ɛhe na nkyerɛkyerɛ no yɛkyerɛkyerɛ woɔ? Ɛhe na wokɔtee asɛm no? Wotee no he? Agya Abraham, wo na abɔ afɔdeɛ na akɔbɔ maa wo. Na obi yɛ adwuma bruu wei na wakɔnya katua wɔ Kingsway. Merebɛkyerɛ mo ade nsɛm bi ase nnɛ. Na yɛresua kasa, tumi a ɛwɔ kasa mu, sɛdeɛ onipa de gyedie kasa, ɛma asɛm bi a onipa ka biara tumi ba mu. Na ɛyɛ nokorɛ na ɛnyɛ atorɔ sɛ. Biribiara nni hɔ a ɔbɛfiri onipa anomu aba a ɛnsi wɔ n'abrabɔ mu. Saa ara na Onyankopɔn nsɛm teɛ. Wɔse ɔno n'asɛm wɔ nkwa na ahoɔden wɔ mu na ano ɔnam sene nkrantɛ ne fanu biara. Deɛ ɔbɛka sɛ yɛ biara gye sɛ woanyɛ. Na mmom nsɛm no nie, tie nneɛma ahodoɔ nnum a merebɛka akyerɛ wo yi. Sɛ wobɔ afɔdeɛ na sɛ anyɛ yie a na ɛyɛ mu baako na wofom wɔ ho. Mewie a mede wakɔ twerɛsɛm no mu makyerɛkyerɛ wo sɛnea ɛteɛ. Yɛwɔ afɔdeɛ mako mako mako eight na ɛwɔ Bible mu a yɛbɔ. Eight no nso ebiara ne adwuma a ɛyɛ. Wowɔ ha? Mese afɔre yɛ eight na ebiara ne adwuma a ɛyɛ. Ɛnti, wo haw koro a wowɔ no, ɛne w'anisoadehunu koro a wowɔ no, ɛsɛ sɛ wobisa ɛho afɔdeɛ sɛdeɛ ɛteɛ na yɛakyerɛ wo na woakɔbɔ ɛno. Understand? Ɛhɛn. Twifoɔ Nwoma chapter one verse three. Wɔsi yɛn fa hwempaduro ɛnsa yee deɛ na mo de titi wɔ hɛ mi. Yɛn hwɛ yɛn fa hwempaduro mu ni hwempɔ. Ɛyɛ deɛ ya. Kokoram. Kokoram na ebu nipa hwene gum ɛna yɛfrɛ ne twi yɛ cancer no. Aduro a yɛde sa kans ɛ kansa, yɛmfa nsa kɔmpɔ. Monim kɔmpɔ? Ebiara ne n'aduro. Moate? Hmm. Enti, afɔreɛ bi a wokɔbɔ biara no ɛwɔ baabi a ɛsɛ sɛ afɔreɛ no firi ba. Sika korɔ na ɛsɛ sɛ wode bɔ afɔdeɛ. Ɛne afɔdeɛ no dodoɔ a ɛsɛ sɛ wobɔ. Ɛnde ɔkra bi a ɔte ha biara bɛnya ne ho nteaseɛ paa ma obiara de anigyeɛ asom Nyankopɔn ama n'akoma atɔ ne yam. Mekyerɛw nneɛma no nyinaa mu pefee kama ama obiara ate ne ho ase ma deɛ ɔrenwiinwii ɛfa n'afɔrebɔ ho susu sɛ wabɔ afɔreɛ nso ɔnhunu hwee no, wobɛte Awurade Nyankopɔn ase. Ante Gifty term sɛ ɔsɛ Awurade nyɛ mistake. Wanya dan? Wanya mistake. Ɔnyɛ obiara sika nni. Onyankopɔn ne ho nkyere ne saa. Ɛne ɔne obiara aka na ɔpɛ osika de asɔ ne deɛ so de akɔtua ne ka. Ɛne wabɛbɔ ɔsoro sɛ bɛbɔ m afɔdeɛ na menyɛ biribi ma no ade kɔ a ɔka kyerɛ sɛ ɔhwena no ma anka saa anka ade bɛba. Onyame nte saa. Yɛn ne ɛhia biribi wɔ ne nkyɛn ɛne waka kyerɛ sɛ hwan ne wadi ka ma me biribi na me menhyɛ no anam nti biribiaa Wosusu sɛ wayɛ ma Awurade Nyankopɔn, sɛ ne werɛ fi ne ho a, gye sɛ wankɔbisa. Na mmom sɛdeɛ nhyehyɛeɛ no teɛ nie. Hwɛ, wokɔ Bible mu a, Yesu bae wɔkaa nsɛm ahodoɔ mmienu bi. Ma menka nkyerɛ ne fa to tirim. Da bi, wɔne asuafoɔ no nam. Ɔmaa wɔn tumi sɛ wɔn nkɔyɛ nsɛnkyerɛnne. Monkɔ pirikyi na wɔn sa yareɛ. Saa da no wɔankɔ bi. Wɔkɔtee adwuma no tɛ. Wɔbɔɔ wɔn bɔn de samaa mu na ɛbaeɛ. Yesu, kyerɛ sɛ bonsam koraa hunu yɛn firi so hu tum no ate ahwe. Mo ani agye ɔsɛ ɛne deɛ momma mo ani nye na yɛnya twerɛ mu din wɔ nkwa nhoma no mu ɛhɔ na anigyeɛ nyinaa ɛwɔ. Yesu gyina asɔɔdan mu pirikyi sɛ deɛ mepirikyi yi ara na maame bi de ne ba a ɔtwa reba. Yareɛ yi aba dendeenden. Asuafoɔ yi nso na ayɛ body guards gyina kwan ano. Wɔduru hɔ ara na wɔn sɛ, maame fa akwadaa no to hɔ, yareɛ wei deɛ yɛbɛte ne tɛ. Ɛna wɔgyina hɔ na come out three hours. Ɛma Yesu pirikyi wie, ɛhu sɛ crowd no tension no nyinaa wɔ abɔnten. Wɔpie, yɛdi asɛm a, ɛna maame no a ne ba no yare no se, mede me ba yi ba o, na wo nkwadaa yi so wɔbɛtumi ayɔ. Dɔnhwere mmiɛnsa nie na Yesu sere wɔn mu saa wee no sɛ akwadaa asɔre ho ntɔ na yareɛ no te kɔe. Asuafoɔ no ada wɔmfa kɔnvɔe yɛ ankɔ fie. Wɔn dwane gyaa Yesu so wagu wɔn anim ase. Wɔn kɔduru fie no ɔmbusaa no saa adɛn nti na yɛn yɛn ntumi anyɛ saa adeɛ no. Asɛm a ɔkaeɛ no sɛ saa yareɛ no a ɛbɛpie mu anim no sɛdeɛ ne su ne baa nteɛ no sɛ wonyɛɛ fasting a na mmɔ mpaeɛ a yareɛ wei ɛnkɔ ho. Nnipa koro yɛɛ ma wɔkɔ pirikyi kɔyɛ nsɛnkyerɛnne without fasting. Nsɛnkyerɛnne yɛ dɛn? Wɔse saa wei yi a problem yi deɛ gye sɛ deɛ akɔmkyene ne mpaebɔ ansa na yareɛ wei watu. Na kyerɛ sɛ, ɛnyɛ yareɛ nyinaa na yɛde bɛduru w'anim aka out a na ɛkɔ nipa bu a ɛte sɛ ɔdi kura fasting ɛma no ne wankasa koraa a wobɛtu saa demon no nea ɛtɔ so mmienu ni yesu ne asuafoɔ no nam na obu wɔn bɛbi sɛ mebɛkyerɛ mo adeɛ sɛ onipa abɔ mpaeɛ no sɛ Amfa a, mpere mma w'aba mu mmu. Luke eighteen verse one to eight no, ɔse, Papa bi na ɔyɛ, sɔre, kunani bi de n'asɛm kɔmaa gyɛɛgye bi. Na gyɛɛgye no hwɛɛ kunani no, ne ho nyɛ dɛ. Kɔdi asɛm wei wie a, wonngee nni hwee. Ɛna ɔdaadaa maame no sɛ o deɛ akyire mɛyɛ. Ka wɔnka nkyerɛ no sɛ menyɛ. Na maame no mpɛ no bɛɛ mmiifoɔ sɛ o mɛyɛ. Dabɛ ɔse o deɛ tena bra. Ɔkɔ a na ɔtu no ahyɛ da. Da bi ɔbɛtu ahyɛ bi a maame no mfeere. Papa yi pɛ da ko a nka maame yi ama na ɔde ayɛ sɛ nnora na nka mekɔyɛ na waame nti keesi no atwa mu. Maame yi si papa no so saa wei na da ko papa no hwɛ din na ɔse daabi. Maame yi sɛ ɔbɛpa aba paa sɛ wabrɛ deɛ. Wonyɛ bi nti me ara mepɛ m'ahotɔ a gye sɛ mebu atɛn ma no. Ɛna Yesu se montie deɛ onipa a ɔntene mpo ka ɔwieɛ ɛna ɔbɛ review secret bi sɛ woyɛ kristoni a yɛwɔ kwan bi a wogyina so bɔ mpaeɛ a nyankopɔn ti mu ɔden sɛ dɛn korɔ sɛ ɔtie wo ɛna ɔde no bɛhyɛ aseɛ na mmom nipa paaba ntɛm luke 18 menkae hɔ no Sɛ asɛm a Yesu kaa hɔ no, Luke 18, verse 7 no, anaa memfa mfiri 6, 5. Nanso okunafoɔ yi ha wɔ ha me nti, mɛbu atɛn mama no, na wamfa ne ba a ɔba daa no ammɛdwan me ho. Na Awurade se, montie deɛ ɔtemmufoɔ a ɔntene yi ka, na Onyankopɔn sɛ wɔto ne bo ase kyɛ wɔ wɔn ho nso a, wɔremmu atɛn nnye wɔn a wɔayi wɔn a wɔsu frɛ no awia ne anadwo no anaa? Mese mo sɛ obebu atɛn agye wɔn ntɛm, nanso onipa ba no ba a, anka obehunu gyidie asase so. Question mark na etwa toɔ no. Asɛm bɛn na ɛhyɛ ha? Ɔse wo na wo haw no Nyankopɔn ayɛ n'adwene sɛ wo saa nipa wei so obetie wo paa deɛ laalae. Na awurade bɔ n'adwene pi sɛ wo wo problem no wɔmfie wo daa. Yesu se mpa yɛ de fesi Nyankopɔn mu otie yɛ ɛyɛ mpa yɛ no. Yɛkɔ ne how many times a day? Wɔse anɔ awia ne anadwo na atim ne so. Onyame hu sɛ wia wogyina ne so, anadwo wogyina ne so, ɛyɛ dɛn wɔbɛyɛ dɛn? Enti problem bi wɔ hɔ a awia mpa yɛ nko ara ɛmfa anaasɛ anadwo nko ara na wobɔ a ɛnyɛ dɛn gye sɛ kɔ pɛ day and Obi nso program no anɔpa paa awurade ei na dɛm pa. Obi nso baako paa na awurade ei pa. Na ebi wɔ hɔ a gye sɛ yɛ day and night. Ɛno na nyame si ne tirim ɔden wɔ wo so sɛ dɛn kora Yesu se ɔbɛyɛ. Wɔwieeɛ na wɔse deɛ nti a nnipa bi wɔ hɔ a wɔn deɛ yɛ prosmodo ma no kyɛ yɛ yɛ twese ne sɛ awurade pɛ sɛ ohunu nnipa a ɛwɔ gyidie wɔ asase so biribiara ni a na yɛayɛ ama wo a yɛnhunu deɛ ɔresom nyankopɔn mote aseɛ wɔse deɛ ɛbɛyɛ no wɔbɛhunu sɛ wei wɔ gyidie no wokɔba kɔba na ɛnyɛ yie na still woampa aba no anim sɛ awurade bɛyɛ a ɛtɔ da bi onyankopɔn se nnipa na nka mesɔ no ahwɛ na wei deɛ me a wɔwi ne me na wama ahwɛ o correct tie nsɛm ahodoɔ mmienu a mekaa yi na fa prepare wo ho wɔ nyamesom mu ma wo werɛ mfi da sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a sɛ fasting a mɛka ho a ɛmfa na fasting nso wonim yei yei me deɛ bɔtwe afua na meyam ɛneɛ saa program no gyaa ho mpaeɛ na yi w'ani sɛ wei deɛ mem anyɛ yie koraa memfa bi kɔ menni ho ahoɔden ɛna mpaeɛ bi nso wɔ hɔ a ɛyɛ awia ne wo na wotɔɔ hɔ a wokura gye sɛ yɛabɛnya no mu Nti sɛ wo program no yɛ saa no bi na wontumi mmɔ day and night mpaeɛ de a, ɛne adeɛ bi wɔ ne ntumi mma mu a na ɛno nso wagyae sɛ wei awurade woanyɛ ɛnyɛ ɔ mistake firi sɛ awia ne anadwo mpaeɛ no nti saa adeɛ wei a na mebusa no mayi afiri me list so tiatiatiatiatia moate asɛm no ase awurade hwɛ marking scale no wɔ hɔ ɛne wade bibibua ho nkonta Saa ara na yɛba afɔrebɔ mu a, afɔreɛ biara nso wɔ n'adwuma a ɛyɛ. Tithe ɛna ɛbɔ w'adwuma ho ban sɛ obi pɛ sɛ ɔde aduro ɛsɛe w'adwuma, ɔma wobɔ ka, ɔma yɛntɔ w'adeɛ a, Awurade se, onipa a ɔsɔre tia yɛn adwuma no, sɛ wɔbɛsɛe yɛn adwuma no. Tithe ne yɛde bɔ w'adwuma ho ban. Na Awurade asɔre atia nipa no a ɔrebɛsɛe w'adwuma sɛ ɔyɛ bayifo, sɛ wakɔgye aduro sɛ wɔde bɛgu dwa mu hɔ, wɔde bɛyɛ wo dɛn, wɔde bɛsɛe wo sikasɛm. Tithe na ɛbɔ ho ban. Nti obi ntumi nsɛe wɔ adwu saa adwuma no gya gye da a wo a wo se adwuma wei megyae akɔpɛ foforɔ ayɛ. Yɛyi wadi nso a, ɛnyɛ yie. Wo first fruit ɛna Onyankopɔn de agye w'adwuma ɛto hɔ de yɛ apam toatoasoɔ nyinaa ɛma wo nhyira a yɛsi obi wɔ hɔ a ɛyɛ ne gift. Adwuma bi yɛ ne gift. Ɛma so afɔdeɛ yɛ Awurade sɛ yɛde hyɛ no animuonyam, ɛno na yɛde bue ɔsoro mfɛnsee nti. Sɛ wo sikasɛm bɛkɔ so ama w'adwuma ayinkirisi, wokuta adwuma baako na abɛnya mmienu a, na ɛkyerɛ sɛ woyɛ adeɛ wɔ masoɔ afɔdeɛ ho. Onipa biara ɔtua ne first fruit sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ adwuma foforɔ ka n'adwuma ho. Wode wo nsa ka a, yɛ a na aba. Onipa a ɔpɛ sɛ ɔnya ayaresa, yareɛ bɔ no a, yɛkɔtɔ ntɔyareɛ brɛ no a, ɛbɛfiri ne so no, saa nipa no, gye sɛ woyɛ onipa a wotaa kyɛ ayarefoɔ adeɛ. Sɛ wonkyɛ adeɛ, wontaa nyɛ saa ka, wonkyɛ ayarefoɔ adeɛ a, yareɛ bi a obi kɔtɔ yareɛ brɛ wo, ɛbɛka so. Wo yareɛ bɛka. Nti Onyankopɔn se, sɛ nhyira, Psalm 41, 1 go, wɔse nhyira no onipa ɔdwene mmɔborɔfoɔ ho ne ahiafoɔ ho. Da bɔne so obi pɛ sɛ asɛm bɛto nsi da. Yareɛ de wobɛto mpa so nsi da, ɛbɔ wo na ɛkyena no wo na wasɔre a wokorɔ no. Enti ɛyɛ wo sɛ wokyɛ adeɛ. Ɛno nti na ɛma yareɛ so ntumi mfa wo nhwe fam. W'adekyɛ a wokyɛ no wopɛ sɛ Nyankopɔn ma sikasɛm nyɛ yie a, ɛnkɔba. National Health Insurance yareɛ bi wɔ hɔ a Thank you. Ɛna afɔre a yɛbɔ ma sɔfoɔ. Ɛno na adeɛ biara a woasu ho firi wo mmɔfra, titiriw awoɔ ne awareɛ, adeɛ a ɛyɛ nnipa priority, sɛ ɛka mu na ɛntumi mma da, na ayɛ papa ma asɔfoɔ pɛ, ɔsɛ saa apono no ebue. Nti wokɔ Bible mu a, maame bi, wasom Nyame paa kyɛ, wɔyɛ gyidini, ama ɔkɔ pɛnhyen wɔ awoɔ mu ama ɔno a ɔmpɛ biem berɛ a wɔsii dan maa Elija, Elisha ne Gehazi. Wɔn nso nim woyɛ saa adɔeɛ kɛseɛ no ma Nyame nipa a neɛ ɛsɛ sɛ wonya. Da na wɔn sɛ maame yɛbaa fie ha yi, neɛ wayɛ ama yɛ ɔsɛ yɛtua ne so ka. Akwadaa biara nni ha fie ha. Eno bra. Deɛ wayam a yɛpɛ sɛ yɛhyira wo, ɔyɛ bɛma wo ba. Ɔse mpa mo kyɛw. Monto mu adwene. Ɛhɔ saa laa no magyaa saa adwendwene. Obiara kora agyaa aka. Nti mpɛ sɛ nkɔkɔ akɔka asɛm no abɛhyɛ me tirim na m'ani da so na mede di adanseɛ na ama mu. Mo asa abɛbere me kurom. Ɔhom sɛ wode afe sɛ nnɛ. Wobɛwo abaamu anaasɛ amamu. Agya Abraham nso na nyame de wobɛwo oo mɛma aba oo ɔnyɛ papa biara ma nyame nipa da ɔsɔre ɔte wura mu ɛna ɔma fie so mɛbɔ asɔre aso afɔre ɛma asɔfoɔ berɛ a ɔhunu sɛ abɔfoɔ bi retwam sɛ hmm, nkurɔfoɔ yi yɛ nyame nipa krakyefoɔ mommra montena ase wɔn nom nsuo wie yɛ pɛ Frɛ ne nkwadaa ne ne yere sɛ come on abirekyire bi nkasa na mo mma fufuo nsu. Gye Abraham so firi Asantemanm come on anɔpa fufuo na su. Mmeranteɛ no di wieɛ na ɔmbusaa ne sɛ ɔba wɔ yi. Me se yɛwɔ adeɛ a yɛnya firi nyame nnipa hɔ. ɔsi mi ni bi ɔsi afe sɛsɛ ɔbɛwo ɛbɛn mu anaasɛ amɛn mu thank you ɔsi woma odiifoɔ kyerɛkyerɛfoɔ sɛmpaka ne nsuo kuruwa ma waka tua ɛmmɔ wo da afɔreɛ bi a wobɔ bi a w'adwuma a yɛdidie ɛne ne dodoɔ yɛ ɛsɛ sɛ eduru ansa na aso. Afɔreɛ no a apɛ sɛ ɔbɔ no, da ko na Awurade Nyankopɔn, moma me mobɔ nneɛma wei so na twerɛtwerɛ, na megya agu mu a, ahra no anya daagye antwerɛ. Anisoadehunu kura a wɔwɔ no, ɛwɔ ho sika na ɛho afɔreɛ, sɛ yɛ sika na sɛ mmoa dodoɔ a wobɛtua ansa na akɔva saa vision no ama nhyira no nsa tumi aka. Number one no no. Anisoadehunu bɛn na wowɔ a wokɔbɔ ho afɔdeɛ de adeɛ na wopɛ sɛ Onyankopɔn nyɛ ma woɔ no? Saa vision no a wokuta no, yɛwɔ adeɛ a wobɛtu wobɛyɛ ansa na saa anisoadehunu no wakɔva w'afɔdeɛ adeɛ kɔ no, emu ahoɔden ne mu tumi no atumi aduru deɛ bɛma wo nsa ka saa anisoadehunu no, number one no. Nea ɛtɔ so mmienu, faako a saa afɔreɛ no ɛsɛ sɛ wokɔbɔ no, w'afɔreɛ bi a wobɔ biara ne afɔreɛ korɔ a wobɔ no, yɛwɔ baabi a ɛwɔ sɛ yɛkyerɛ wo na wode afɔreɛ no kɔ. Nti woankɔbɔ afɔreɛ no right place a, ɛno nso woato petetuo, wɛɛdɔɔgye, ɛmfa. Ɛna du ɛbrɛ ko time a wode bɛbɔ afɔdeɛ. Me se brɛ bɛn? Me wie no afei ma de ho quotation biribi adi akyiri aba. Time a da yɛso no baayɛ yɛkaa saa asɛm no kyerɛ woɔ ɛba a wo tirim sɛ wobɛbɔ afɔdeɛ no time da ho. Saa berɛ no twa mu pɛ afɔdeɛ no kɔbɔ a anyɛ adwuma. Aha na ɛremo paa, kasia baako pɛ wɔ mu ni. Ɛba wo tirim sɛ yɛkɔyɛ adeɛ wei a, time da ho, ɛberɛ no so na woankɔbɔ a, afɔdeɛ no kɔbɔ ne sɛ dɛn atwam. Hwɛ ma mento akristofoɔ fo sɛ, everything Wiase a yɛyɛ sɛdeɛ Bible aka no, there is time for everything. Ɛnyɛ w'adwene sɛ biribiara wɔ hɔ ma berɛ bi a wopɛ bi a wotumi yɛ. Berɛ bi meka kyerɛ mo sɛ, obiara a wotɔn adeɛ na asɛ wokɔ shop baabi kɔtɔ adeɛ no, yɛ asua biribi. Adeɛ no ho hia wo paa na atu mmirika akɔtɔɔyɛ. Wo kra anim time a ɛsɛ sɛ wodi wɔ shop hɔ. Ɛberɛ ɛsɛ sɛ wokɔ nipa nkyɛn a wɔne wo communicate. Ɛyɛ just sɛ fourteen to sixteen seconds. Sɛ mebɛn wo, meba wo nkyɛn, wo nti na mebaeɛ, na mebedu na woantumi anhwɛ m'anim ne me ankasa. Na ɛduru thirty seconds, even twenty. Baa mebaeɛ no nyinaa. Expire date akye me. Ade a ehia me paa metu mmirika baa hɔ. Sɛ obi na awuo mpo na mebɛduru hɔ. Menya ba na woanaa w'ani anhwɛ me. Paatwɔ wohia deɛn? Na yɛ w'adwene sɛ mebɛto nkurɔfoɔ. Nti menyi m'ani na wo sɛɛve wɔn wie a ɛna abɛba ha. Me sɛkɛnse no soo yɛ ara na ba a meba ɔdɔ a mede ba wo nyinaa na atu afiri me mu. Bua nsɛ no mapue. Adwene a meka me tirim sɛ ɔnyɛ serious, obi aba ha ɔhu sande ɔpɛ pɛ mpo na wayi w'ani sɛdeɛ ɔnhunu me. Ɛnso wokɔeɛ ɔnte hɔ, ɔnae, ɔyɛ dɛn? Ɔsɛve obi. Wobɛhu sɛ pa, wadan w'ani a wokɔ ansa na n'ani aba, o, berɛ a na sɛ sita mpakyɛw mɛba abɛhwɛ wo, wo sɛ meba mehwɛ adeɛ aba. Me sɛ wobɛnante two hours koraa na akɔtɔ adeɛ na ɛnha wo da. Wobɛkɔ. Meboa? Thank you. Nti wotɔ ade a obi aba oyi ne ti adeɛ woyɛ bi ɔsɛ wogyae mpakyɛ wohia adeɛ yi so mepa deɛ ɔsɛ meba mesɛve wei awie ɔno abɛka kyerɛ ɔsɛ don worry wowie a mese wobɛdi 10 minutes kura a ɔnkɔ da wakye no atena ase wɔne obi na na onipa bɛka sɛ kyɛre wɔayɛ bisa yɛ nkɔ so ɔbɛba ɔba ɔbɛtwɛn ɔkɔsi sɛ ɔbɛwie ɛde time bebree ka kyerɛ mu onyankopɔn nipa elisha ɔbɛwuo no ɛna israel hene kɔɔ ne nkyɛn sɛ wo na wohunu daate nsɛm ɛma yɛtumi siesie ho kɔko di nkonim ɔkɔ yi biribi ba yɛn so ɛbɛyɛ dɛ ahu ɔsɛ nyɛ too late kaa ho kɔfa agyan bra sɛ mokaeɛ Twenty third November, December yɛbɔɔ ho yɛbɔɔ ho mpaeɛ wɔ ha. Wɔto nkonimdie agyan, wɔmaa ne sesɛ agyan bebree. Saa taam da so. Papa no too sɛn na ɔgyaeɛ. Three, taam no so wieeɛ a wɔanto bi anka Onyame nipa bo efui ka kyerɛ sɛ a ah, anka ɔsɛ ɔtumi to five or six. Ɛno deɛ nkurɔfoɔ no ne ɔko ntɔkwa ɛnu bɛsɛ six times no na nka wɔn nyinaa ase ahye. Na tiri na ɛtumi to yɛ no ɛno na ayɛ adwuma spiritual realm adeɛ nso ta so kuta papa no ɔnkɔɛ nka obɛtumi aka sɛ ɔnto biem nanso ɔse berɛ no ayɛ dɛn atwam nti woto a ɛnyɛ adwuma biem ampa israelfoɔ ko ntɔkwa mprɛnsa ɔmo di nkonim ɛfiri hɔ kɔ no yɛboo wɔn nti time a yɛde bɔ afɔdeɛ Adeɛ no ba w'akoma mu a woanyɛ pɛ na ahye agu. Nti ho quotation bɛma. Ma menkɔ m'anim. Onipa ko a ɛsɛ sɛ wobɔ afɔdeɛ no ma no. Saa wɔ afɔdeɛ wei. Yɛwɔ afɔre a yɛbɔ no asɔre dɛm. ɛne ɛwɔ afɔreɛ a yɛkɔba ma asɔfoɔ, ɛne ɛwɔ afɔreɛ a yɛkɔbɔ ma yarefoɔ, yɛkɔbɔ ma wɔn. Yɛ ɛnhia sɛ kɔ asɔre dɛm, ɛnhia sɛ sɔfoɔ gye, ɛnna mmom kɔ hɔ ahɔ, yarefoɔ hɔ straight. Hɛ, obi a wani na wabene biara ni hɔ a sika bi a wɔdi bie. Mo a motaa afra me na biribi ne no abusi mu akwankyerɛ a, tumi ka kyerɛ sɛ kaa ho, fafa ha. Ɛnyɛ sika nyinaa na me ho akyere me sɛ dɛn a wode bɛhyɛ m sɛ sɛ Agya Abraham pɛ sɛ meyɛ sɛ gye na bɔ mpaeɛ ma me a mɛgye da. Bua kwa me makyerɛ baabi afadeɛ ne ɛdɛn ɛfa. Kɔ nneɛma bua sɛ yɛ honhom mu adeɛ a yɛ exchange. Yɛyi wo haw no ne yɛde ahyɛ akyɛdeɛ no mu na ade kɔ na de akɔma wɔ baabi a wholesale no ankasa ɛwɔ. Mote word no a mekae no? Baabi a wholesale no yareɛ no wholesale no wɔ no. Ɛnie, sɛ yɛakɔtɔ yareɛ abrɛ wɔ nipa no kɔtɔ wɔ atua ka baabi a na yareɛ no wɔ no yɛtu no hɔ. Nti sɛ wabɛtena mu ne sɛ metu no a sɛ sɛ mepɛ baabi foforɔ ɛma no kɔtena sɛ metu no ne ɔno anya baabi a ntena ɔkɔ ɔbɛsan asa aba so biem. Ɛno ne yareɛ a yɛsɛ wie a na asan aba no. Nti Yesu so sɛ otu huhu bi firi nipa bi mu a na baabi atu no hwɛ obi a mɛtena hɔ a baako no kɔ na ɔno nso anya baabi a ntena ɔbɛsan na ɔba a ɔbɛsɛ nipa no abrabɔ nti neeman ɛkɔtaa ne ɛkɔsaa ne kwata wɔ ɛɛ eh, israel asase soɔ no israel kuro no yɛmfa kwata nwura kuro no papa no yɛ nipa kɛseɛ nti ɔde ntoma kataa ne ho yɛn ho na ɔde kɔ wura kuro no ɛna yɛyii kwata no Nni kwan sɛ kwata nso tena kuro no. Ɛsɛ sɛ wɔsan de n'adeɛ kɔ. Na ɔreba no, wɔnim amammerɛ. Nti wɔde n'afɔrebɔ bae. Ɛnna Elia ka kyerɛ no sɛ ɔmfa n'adeɛ nkɔ, ɔnyɛ afɔrebɔ no. Papa yi ne ne kankankankankankan. Saa berɛ so wotumi sɛ na ahokyerɛ ba Elia so ama Gehazi kura ho paapaa no wɔpɛ kɔ adwane. Na sika wei aba a. Gold ɛnte mma wɔse fa kɔ. Papa no daa n'ani a ɔde rekɔ no ara na Elija ɛ eh, Gehazi fa akyire no ɔse nyame nipa ɛ eh, Naaman nyame nipa ase abɔfoɔ firi mmepɔ so abɛka kyerɛ sɛ yɛmɛgye gold yɛnyi adeɛ wei mpɔnkɔ mmiɛnsa so na load no ɔde gu yɛ a yɛde baeɛ ɔduru na afikyire no ɔkɔ tepu gu ɔsɛ anwea kaa Ɔbaa fie pɛ na Elijah bisaa no sɛ, Elisha bisaa no sɛ, wokɔ he? Ɔse, w'akoa na menenam akyiri ha yi adwonso. Ɛna ɔse, baabi a na me kra di w'akyi o. Nneɛma sei na wakɔgye, na nneɛma no wonim ade korɔ. Papa no kwata no a yɛyi gu nsuo nom no, metena nso hyɛɛ ne nneɛma no bag. Ɔmfa n'adeɛ nkɔ ne kurom. Nti nneɛma na akɔgye yɛ no, ɛyɛ deɛ ya? Kwata. Nti wo ne w'abusua deɛ moanya kwata. Ɔka wieeɛ a papa Elisha gyina hɔ. Gehazi no ada ne kwata. Ɔkɔɔ fie na ne yere ne mma nyinaa yɛ akwatafoɔ. Now yɛtɔ yareɛ ma akwadaa bi ntɔ yareɛ ma nkwadaa ne yɛyi sesa yareɛ no afiri akwadaa no so a ne birthday ɛna yɛde yi yareɛ no yɛsi birthday wɔnhyɛ white wakɔfrɛfrɛ borɔno so wɔn nkwadaa nyinaa aba obiara didi a yɛnyusu spoon ɛnwo aduane mo didi wie a yɛbɛto happy birthday ama abɔfra no na obiara nfa ne nsa mɛforɔ n'ataare white no mu te happy birthday to you yɛbɛwie hip hip hooray ne yɛde asra wo a de wo nsa bɛka kwadaa bi a wayi yareɛ no bi ne yɛakyɛ ama mo. Yɛmpɛ sɛ yare a ɛbɛyi ama nipa baako ɛbɛhunu akyire ne yɛakyɛ de ama. Obi nyem na sɛ wɔnya yareɛ wɔ ne yam a, obi de anibɔne kɔhwɛ ne ba no wɔnya asram a, saa nipa yɛ lɔke na sɛ during ne pregnancy no sɛ ne birthday bɛpie mu a ɛyɛ saa adeɛ no ma no obi a ɔnyam no wɔdi ne birthday ɛsɛ obiara mfa ne nsa nkɔfefa n'afuru so na mo akɔyi yareɛ no yɛde ama akwaraa na yareɛ no a de yɛtɔ berɛ nipa no akɔnya baabi atena ne nipa no ho atɔ no Enti sɛ obi rebɔ dam no a, yɛkɔtɔ dam ma obi a, yɛwɔ sika a yɛbɛkyaagye wo na woakɔkyɛ abɔdamfoɔ adeɛ. Nti wode yareɛ no asan akɔma hefoɔ? Abɔdamfoɔ no baako. Ɛhɔ deɛ wholesale no wɔ hɔ. Nti spirit no kɔ a, wobɛnya baabi atena. Nti wobɛhu sɛ yare a wode akyina a wonya yare saa wode kɔpie kramoni hɔ no ɔhwɛ din. Ɛhu sɛ nipa yi wɔ Wɔnkyɛ adeɛ nti, wo yareɛ ba na Awurade agyaa mu ama no aba. Ɛbɛnya baabi atena gye sɛ kɔ back to wholesale. Wɔsɛ kɔsesa sika sei na kɔkyɛ ma hefoɔ. Wokɔyɛ wie yɛ ana yareɛ no ka na ɛkɔ. Ɛyɛ mo bɛtu asɛn. Ɛyɛ saa ma magyae ma ntoa so. Enti, nneɛma a ɛyɛ honhom honhom nneɛma no, yeyi saa mmusuo no firi nnipa no so a, yɛma honhom no kɔpɛ baabi. Henteɛ no, saa adɔeɛ no, yɛnye ho sika nni wɔ asɔredɛm. Yɛde kɔbɔ afɔdeɛ wɔ abɔnten. Mpaeɛ no a bɛbɔ ma nnipa no, mmusuo na ɛgu so. Yɛyi de hyɛ n'akyɛdeɛ no mu. Nti, kane no, yɛyi de hyɛ odwan anaa akokɔ. Anaa ɛɛ aborɔdɔma. Ɛno Muzamafoɔ ne saa asɔre da so yɛ nna a yɛkasa yi. Wokɔ amanaman mufoɔ nso hɔ a wiase so wɔn da so yɛ saa adeɛ no ara. Woba Bible mu a yɛatwerɛ yɛfrɛ no scapegoat. Nti yɛyi wo yareɛ no a ne yɛde ahyɛ aboa no mu. Sɔfoɔ kɔkɔ akɔgya wo kwan amea kɔtwa nsuo. ne yɛyi yareɛ no ahyɛ aboɔ no mu ne yɛgya no kwan ma no kɔ nti wokɔ yɛ nkura ase abɛhu sɛ mmoa bi wɔ wɔn efie bi wɔn aso ne wɔn te wura mu bɛkɔ akɔ nya yɛ wɔ wɔn te nsuo akyi wokɔ kyiri bi we demon no akɔwe no nti fie mu a dabodabo ɛɛ eh, sa ɛmorɔ eh, no manom ɛne eh, nkokɔ ne nnwae Yeyi yareɛ mu suo, adeɛ a ɛyɛ spirit, demon, ne yɛde ahyɛ wɔn mu, ne yɛakɔgyaa wɔn asi hɔ. Wokɔ nso a, wodi si wɔn anyɛ adeɛ wɔn bɛba fie da. Nsuo biara na protect kuro. Nti wode no kɔsi nsuo no akyi, nsuo no mma no kwan ma spirit no nkorɔ so mma. Enti obi a ɔkuta honhom biara no, ɔkɔgya wo kwan a ɔduru baabi a nsuo wɔ a wɔntumi nkɔ biom. Gye sɛ ɔsiki permission, ɔka so a wowɔ hɔ wobɛte. Nti wɔse yɛnya kwan ntwa nsuo na waka hɔ, ɔkorɔ so adi ayɛ no. Yɛwɔ asaase bi wɔ hɔ a wokɔ Israel man mu a wodi bɔne di awu ni, gye sɛ wokɔ dwane kɔtena asaase no so, nsuo akyi. Spirit no a ɛbɛtumi ahantew nipa no soul no, yɛmma no kwan ma ɔnkorɔ so saa nsuo no. Now, nsuo na protect ekuro ɛne man ɛne asaase. Nti nsuo yɛ nnɔ nsuo ho. Wodɔ nsuo ho pɛ nsuo no spirit a ɛwɔ mu no atukɔ. Nti kuro no musuo bi a ɛba mo so a ɛfiri kuro bi so na ba bɛte asi mo so. Ɛyɛ aha koraa sɛ nka ho afɔrebɔ na mekyerɛ mu asɛm na wei so deɛ ɛbɛyɛ dɛ wɔ mu. Ɛyɛ me nkɔm asɛm so. Enti Psalm 41 no, wokae a wobɛhu Nneɛma a ɛreba nnipa so a w'afɔrebɔ ne mmɔborɔhunu ade ayɛ ma mmɔborɔfoɔ no, ɛtumi gye wo firi mu. Mese sɛ amanfoɔ ɔpɛ wo a, wɔn nsa nyɛ dɛn? Nti nnipa bebree yɛ wɔn kuta ahohombɔne no bebree tumi dane ayarefoɔ. Ɛ okuro mu akɔwensafoɔ, so wɔyɛ 20 a, ɛmu bɛyɛ sɛ 15 ɛyɛ abayifoɔ. Akɔwensafo, wɔyɛ agent papa wɔ kurom. Nti yɛrepɛ wo a, wofiri Nkran na akɔduru kuro no mu a, wɔn na ɛba wo nkyɛn. Na wɔn kwasea no mu, wɔn mo tete Nkran hɔ. Moba a, monkyɛ yɛn hwee, wɔdi atɛmdidie. Ɔba abɛhwɛ w'ahoroba, wonnim na ate wo nsa abɔ no, asɛm ato wo. Keka nsɛm hunu kyerɛ wo saa, wopam no nso a, ɔnkɔ. Sɛ sɛ fidie bi yiw na wasrɛ wo sika, wotumi de ma no pɛ, aso ɔkɔ bo nsɛ nsa no ate n'ani so na waba. Ɛ, ɛ, yɛn ne wo kurom ha, waba yi. Danger point ni nyinaa, ɔkɔ a na waba, yɛ a na muhu sɛ yɛyɛ abo, yɛn mu yɛn ani da hɔ papapapa. Ɔbɛliki information ni nyinaa everything. ɛde akyerɛ wo ɛyɛ abɔdamfo a ɛgyinagyina paa ho no ho sɛdeɛ yɛaka wɔn asɛm akyerɛ sɛ wɔn nyɛ no ɛyɛ paa wɔn nyɛ ofie bayifoɔ bi koraa ka ho bi na ogyina paa ho no so ɔyareɛ wotumi kyɛ no adeɛ pɛ wabɛri wo ho mmɔborɔwafoɔ no nyinaa awurade de wɔn yɛ adeɛ ɛma yɛn ɛte sa nneɛma ma ɛde yɛ wɔn yɛ agent ma yɛn. Enti twerɛ no sɛ wotumi yɛ papa ma saafoɔ wei bia atamfoɔ ɛpɛ wo nsa nyɛ dɛn ɛnka wo da a ma menkae ma menkae na mo a yɛasɛe mo adwena ama nnɛ mo nneɛma nyinaa ɛsɛeɛ no moayɛ very careful nea ɔpɛ wakum wɔ no na ɛbɛbɔ ɔkɔkɔ sɛ hwɛ no ankɔkyɛ adeɛ bio Psalm 41 hwɛ asɛm hɔ Nea ɛwɔ hɔ nie, nhyira ne onipa a ɔdwene mmɔborɔfoɔ ho, Awurade bɛgye ne da bɔne mu. You taste? Awurade bɛha ne so na wama no nkwa. Another you taste? No, ɔbɛhyira no asase so. Number three. Mm -hmm. Na ɔrennyini nhyɛ n'atamfo a wɔpɛ no nsa. Awurade bɛwowaw no yareɛ mpa so ne ne yare a ɔyare da hɔ nyinaa na adane ama no asi no yie. Nti sɛ wonkyɛ saa nkurɔfoɔ wei adeɛ a, yareɛ ba adeɛ na ɛbɛyɛ? Wobɛka mpa so. Sɛ amanfoɔ apɛ wo ne yɛsom mfidie honhom mu na saa nnipa wei bi ka group no ho na ate no adeɛ pɛ, ɔkɔ akɔbɛri wo. Nnipa no monyi no mfiri mu. Wɔtwe protest sɛ nnuro a wɔbɛ leak information. Ɛyɛ. Ma me mfɛ no nsi hɔ. Na menkɔ nsɛm a meka kyerɛ mu no. Onipa a onim w'ani so ade hunu. Ɛna ɔda yɛ so. Ɔno na yɛbɔ yɛ afɔreɛ ɛma no. Mesi ɔno na yɛyɛ dɛn? Mo. Enti, worekɔbɔ afɔreɛ ama.